Action Alliance Demo, eh, Development Party eh, AADP eh, vandla rero ra tipolitiki ri sunguriwini eh, hi nkulukumba Beni Mayengani Baloyi se hi lava ku ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku va nghena ka gondzo leri na koho swi vula yini hi vumundzuku bya voho bya timhaka ta um vuyimbeleri i swin'wana leswi hi lavaka ku swi tiva minkarhi ya ku tala u ta twa ngopfungopfu ka swihangalasamahungu swa mabulu mi twa nkulukumba loyi a kha ku president Mayengani wa vulavula se swi vula ku se hi mpela se swi fike kwalaya a xi ri koho xivono lexi xa ku president Mayengani wa vulavula ke. hi lava ku ta twa swoho hi bula na na na yena nkulukumba loyi ku nga murhangeri wa vandla leri rintshwa ra tipolotiki ri thyiweke action alliance development party handle ka leswi khumenharhu timinete ku bela awara ya khumenharhu a yi amukeleni president wa action alliance development party tatana beni mayengani baloyi kha va nga enhlekani
Ahee Boset Mathabuti Matebula eh na ku xota va yingiseri va MLFM President Mayengani President wa vandla lerintshwa ra AADP wa vulavula President Mayengani wa vulavula President Mayengani wa vulavula a hi byeli ku i ncini xi nga endla leswaku a va na ku tsakela ku sungula vandla lerintshwa na koho vito leri AA DP ri suka ku?
ADP i rin'wanyana ra mavito lama hi nga vuya hi ma hlawula a ka mavito lama a hi ma xaxametile na interim structure xa ADP hi leri hi nga vuya hi tsakela ku hi tirhisa rona hi ku a ri vulavula ngopfu hi ku hluvukisa hi development leswi swi kayivelaku eka eka rixaka ra Afrika-Dzonga President Mayengani wa vulavula. Se loko hi kha hi languta ni ni loko ni nga hoxisi ku ve na nkama wun'wani laha hi langutaka ka timhaka ta ku mavandla loko ma fanele ma sunguriwa ku va ku ri na ti-principles leti ti langutiwaka ta A_A_D_P hi tihi ya ti-founding money A_A_D_P. eh hi ta ti outliner a ka launch ya hina a Xilumani Hotel eh, hi ti five ta August for sweswiwa eh hi twananile tanihi vurhangeri ku eh hi nge vulavuli nchumu hi swona hi ta mi hi ta mi rhamba hinkwenu ti-media media house ta mi rhamba hinkwenu Mhm. eh radio tv na va maphepha ku mi ta va mi ri kona mi ta twa ku vandla lera aadp ri mi khomele yini President Mayengani wa vulavula. Ku ve ni nkarhi wun'wana mi ri xirho xa EFF um swi endlise ku yini ku mi nga ha vi kona Eh, ku aka EFF ni vu- ni yo vuya ni tshika eh, a ni fanekele ni swi vekisele i- i- i swoho leswiya ni nga swi vekisa swoho ku sunguleni um aka EFF a- a ni- a ni hlongoriwangi um aka EFF na loko ni suka even ti-message ma swi tiva ku me ni munhu luya ku fayila swilo ta Floyd na ha ri na tona ni kombele ngopfu Floyd Shivambu ku ni nga tshiki mara ni vuye ni decide ku me ni la ku tshika hikwalaho ka swo karhi na swo karhi leswi nga riki na nkoka eka nkarhi wa sweswi hi ku evuton'wini ku na mundzuku mundzuku ku na mundzuwani siku rin'wana na rin'wanyana ri ta na leswintshwa and then na loko ni huma ka vandla leriya a ni fambaka ni va vulavula ku biha a ni ni vuye ni decide ku swi between mina na vo va swi tiva na vo Julius na Floyd ku why ni tshike vandla ra vona a ni hlongoriwangi ni yo resigna mina mhm. ende a ni fosteriwangi ende va ni kombele ku ni nga resign president mayingani wa vulavula president mayingani wa vulavula se swi vula yini hi vumundzuku bya phurojeke leyi hi nga hi nga yi sungula a ni tshemba ma ha swi tsundzuka hi sungule swin'we hi ri a a a bakersdorp Ivi hi va na risimu ti ba ban ku fika namuntlha ku ya endleka yini hi yona swi nga va swi vula ku yi ta yi ta yi ta heleriwa hi ntirho kumbe swi ta famba swi ri swimbirhi ti ta tirhisa ku yini got back um project liya yi nge heleli hi ntirho mi ta tsundzuka tanihileswi mi nge a mi ni landzelela ku loko na ha cina a ka album ya tibaben na president a ni cina ni mbale bereta ya A_N_C ya youth league a swi swi leswi nga ni disturb ku va ni ri member ya youth league Mm. ni tlhe ni endla music mi ta tsundzuka ku even after 2013 ni ve ni va ka vandla ra e f f ni ya mbala ti-regalia ta e f f a swi a swi disturb yele ku xi xikulu ni hlonipha ti-event organisers ku aka ti-event ta vona e a hi ti-event ta organization a ni mbali regalia a ni si tshama ni mbale regalia futhi a ni mbala regalia na ha ri ka vandla ra anc a ka ti-event leti hinkwato mara loko ni va e f f ni vuye ni boha ku ni nga ha mbali ti-regalia a ka a ka ti a ka a ka a ka ti-festival na gig yin'wana na yin'wana leyi va ni va ku ni rhambiwe ka yona hikuva ni va ni entertain-a vanhu va ku huma ka mavandla yo hambanahambana lava va ni rhandzaku. va nga pimisi va nga langutangi ku ni huma ni ri ka vandla rini um swa ha ta ya mahlweni swi va tano um na ha ta va hlonipha hi ndlela yaleyo um mara loko ni ri ka swa event ya AADP ta va ni mbale regalia ya AADP president Mayengani wa vulavula. Hi le kusuhi na ku fika emakumu ni le ku languteni matiko yo fana na va United States xikombiso ma na. nhlayo ya le henhla swinene ya vavhoti hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa mavandla ya mbirhi Republican na na Democrats se ivi hi ta ka Afrika-Dzonga ku na mavandla yo tala ya tipolotiki mi vona ka ha ri na na ndhawu ya ku A_A_D_P xikombiso yi nga fika yi kuma ku kutsula vanhu kona ku ya mahlweni loko mavandla ya tipolotiki ya tele hi ndlela leyi. Eh, ndhawu yi tele ngopfu eh, botipeti ndhawu yi tele ngopfu mi ta tisi mi ta mi ta mi ta swi languta mi swi langutisisa mi mi mi tlhe mi mi mi swi landzelerisa ku almost fourteen million ya vanhu um a va vhoti la south africa a va registarangi mm. 14 million wa vanhu mi ni ku vanhu lava va 14 million loko vo vhota nyamuntlha va nga susa hambi vandla ra anc exitulwini so swi vula ku politiki ya hina ku na missing link ka ha ri na lexi lavekaka laya xi nga ta endliwa ku ku nga vi na mavandla yo tala ya tipolotiki heyi mavandla lama mahlongolowo Na Juliasi vo lo n'wi hlongola ku za a fuma vandla ra yena, na Ace Magashula va n'wi hlongorile. Se, politiki ya le South Africa yi nge pfuki yi fane na leyi na ya le America hi ku politiki ya le South Africa va personal ngopfu. A no zama ku valavulela lavan'wanyani, mina a ni hlongoriwa ka ni tshama ni hlongoriwa ka tipolitiki. Mara swin'wanyani swa swivangelo swa ku ku kumeka ku simekiwa mavandla yo tala i i matirhelo ya mavandla lawa. ku tin'wanyana ti-organization hina a yi believe ka ti-policies ta tona u va u ri karhi wo vandla rero mara u twisisa ku tipholisi ta vona a ti fambisani na na na leswi mina ni nga xiswona or a ti-benefit vaakatiko va Afrika-Dzonga president Mayengani wa vulavula se ka interim structure xa AADP mina va ma. Eh, for sweswiwa eh, ni ta pfa ni mi byele hi SG Pat Pat Hlungwani eh, na hlayisani enkhwaxu a nga spokes- spokesperson xa hina Okay. eh, lavan'wanyana hi ta mi tivisa kahle hi ti five ta august a xilumani hotel eh, president mayingani president wa vandla ra aadp i ta va a ri kona ku mi nyiketa switshunxo na na way forward ku hi ya kwini hi huma kwini ku ya endliwa yini swo tala hi ta swi outliner hi siku leriya president Mayengani wa vulavula ni khesi leyi va MLFM ni khesi leyi na vayingiseri um hi leri vandla i ra n'wina tanani hi ta hi ta vonisana hi kombisana ndlela president Mayengani wa vulavula. Khensile swinene Khalanga vanana siku lerinene ku tiya ku engeta. inkomu inkomu president mayengani ma n'wi twile vulavurile n'wi ha mi hleketa ku kumbexani um leswiya mi swi vonaka ka ka facebook ka twitter ka instagram sweswo sweswo